kuzvara mwana wake mhanje ina ndisati tane nhumbu saka uri murume here wewe kana inini ndisati tane nhumbu inondiudza hausi kugona basa rako here kana ndichitadza kuita nhumbu inini nguva yareba kuita so unoda kuti ndiite sei ndisekewo here ndiite laughing stock here panze pose apa vanhu vachindiseka kuti handisati ndane nhumbu unoda kuti ndiite sei denfa unoda kuti ndiite sei unoda kuti ndisekwe here nenyika iwo kana uchiita so imbondiudza kuti unoda kuti ndiite sei denfa Eh, who are you? Are you a man enough kana uchindisiya ndisati ndaita nemunhu kudai so oh. uri kuwanzoda kuti ndiite sei inini handichazvifarirezvoaona
ini nice problem yangu yo unazozviona ini maybe yo ndiotori neproblem Oh, so inini ndinda neproblem manje nekuti ndanonoka kuita nhumbu iwo uchitadza kuita basa rako sababa ah, ah, mm, mm. andisuzvifarira mhosva yava yangu manje just because inini ndataura udondisekewo here nevanhu panzaa udondisekewo here ah. aiwa isi problem yangu iyo ndoto neproblem andikona musikana weuyo atori nenhumbu kurakidza kuti inini haisi problem yangu iyo iproblem yako

namwari ndoita sei kwenu noimba yake iri namwari kana zvikadai kana zvakadaro enda kuenda kwamadzibaba munoshandirwa zvangu aa nakuenda ah ukuenda ine ah

Vanhu vemu ndibatsire zano ndarowa zano. Eh. Atiza but kawira wangu. Eh. Alright.

Asikani maini. Chiri sei nhasi takugira kadrinki iri muno. Maita basa magona zvairi favorite chaiyo.
Ndiyo. Wakurida singai. Ndaona kakuti mazuva ano nedumbu renyiri muri kungofarira zvemadhiringi dhiringi zvida kuti regai tiri kuvigire kana imuna. Sadara asikana.
Kutorida chaiko kwati kuti kudaro eh, vasikana tiri panyaya iyoyo vasikana pane nyaya iri kundibata eh, vasikana kubvira musi uya uya wandabvisirwa kana nhumbu vasikana kandigeti vasikana kushewa kuti ndoita sei ndatonetseka ini ndiri kutoshaya ndoita sei ingori nguva chete vasikanaka hmm, musadaro kuti zvenguva ndatomboedza kumboenda kumasowe kumbonoti ndishandirwe kuti ndiita sei but ah, zvinhu zvacho imakazviita sei vasikana eh, haini ndanetseka ini haa ndanetseka aiwaiwaiwa ndikazvifunga ka oziva ndobva ndanzwa kurwadziwa mukati memwoyo wangu ndichiona kuti umwe wangu sewe so iwewo rako hona dumbu rese ratokura mai manje unenge wakutoenda preparation ipapa panditi denva akatokutengera ipai mainini zvenyu zvatoita inini handina kana kandi geti kubvira paye musi uya toita sei zvinoita mwana wamai angu chingomirira nguva unototora kana 10 years mwana usina kana mimba unenge usina yozotozobata vasikana usadaro vasikana anyway isaboka papo kuna si tikubikeiko ah! utoshaya ini ndozoda sezana derere inasikana ah, derere everyday here awanyanya ah, shamana derere derere ikawandirora ndakakubikira nezvo

Kwee then pane zera hana kuuya kaende
handisi kuziva hana kufone hana mbofona hapana zvakakuudza kana kuti pamwe murungu akamutuma kuti aende kunohodha kwekwe zvaitaura pa koko asingafoni kana kumbomisawo zvake kana ku ndakafunga kutoti pamwe akufonera saka handina handina kutombozvifunga zvese zvozvozvo ndafunga pamwe akuudza toti hatori namamwe madhiri ah, manje akadaita zvemadhiri tinomukiya manje tinotomukiya ah, netoita tag team ndenge tinomurova angada tiitwa zvemadhiri ake zvisina basa izvozvozvo ah, tichamutaimira tione kuti anouya nguva